A vasa kozal neuze a oa ket evel. E-nerzh ma za kozal tad va mamm neuze. Ar re a oa muioc'h en tu kleiz kentoc'h kwa hañ. Da lavaret eo, pa va mamm gozh oa deus an tu dezho betek betek Debreit. Hag memes evit an duchentilou, memes evit ar re-se, ha plegat ar re-se neuze betek an douar ma vije ranket ober. Ha ya, bon, setu tad va mamm an da bet an dichañs petan met o aet da plas un all. en doa graet a oa bet e tennad ar sort, da poent-se. Da poent-se e veze graet an draezh. Ya, pennañ koumeret
un enfal, petra met oet e plas an all evit arc'hant, n'ouzon ket, kar an arc'hant a blije dezhañ, n'ouzon ket, anezhe e oa mamm ouie ket anezhe. Met eo bet seizh vloaz en deus graet en ton-kañ. Ha na ouien all na skrivan a vont.

Hag eno e oa e gompagnunezh, hag e zilhad, hag en doa droed da zegas ar gêr, int bet da gas da Chanarmere goude, ne oa ket kapoz un den noazh er gêr, na netra da lakaat da, hag ur bistolenn a laka da gostez hier d'ar c'haon degaset gantañ da gostez ur pistolenn, en e c'hodell. Hag bremañ e lâr dezhañ peseurt eo kemeret an traeñ. Da vont da lod all a ray dezhañ hag ur sac'h e sac'h war gantañ ha tout e traoù hag tout ar pezh a na gounezet oa eno en e sac'h. An traeñ da poent-se kaoñ fartet ma zaon ne oa ket re akommoù dre re asur dont. O, me 'z ay war va zroad hag eo deuet war e droad ur c'hreñs da dole. eo, eo, hag eo gantañ, hag kentañ tra 'na graet eo prenañ an tiegezh met 'oa ket an dour, 'oa ket a werzh, ar saout, ar c'hezeg, ar vat, tout ar pezh 'oa an tiegezh an da prenet. Hag dimezet, enfin prest goude 'oa dimezet kwa, hag en em lakaet eno kwa, zindan an noblañs-se. Ya met pezh zo digouezet eo se. Va zad-kozh, pa 'n doa graet seizh vloaz e-barzh un tonkañ, ma tec'he war-raok, ouzon ket, e oa distroet da henañ republikan hag an aotrou a oa royalist ha bez' ar c'hetreso. Ha ne veze ket komz a zo traoù. Ha nann, hag ouzhpenn-se Va zad-kozh e veze galvet, pa n'oa ket sozialist, ha poent e oa ket sozialisted, met pa oa afer Dreyfus ha kompagnie emañ da hennezh va zad-kozh dre reunionoù goude evit evit Dreyfus ha kompagnie. O, ma oa aet sod sod ha Port ar Maner, ha ne dit, ha goude-se bet gwasket. Ha setu va mamm n'eo ket evit gwelet an duchentilloù, ha nann, ha nann. Ha kompren, pa oa katapet en doa ur c'hleñved ennañ l'hépatite C, credo ar pennad bennak e-se, melen o deus da vec'hañ a-benn pennad-goude, hag marvet yaouank e bedia. Hag pa oa war e dremen, e dremenvan, kompren, an aotrou hag e c'heg o-daou o tont da zigas soubenn ha pouled dezhañ. Bremañ, lavaret va mamm-gozh, bremañ? Goude bezañ gwask ket man all anezhañ, kaset ho soubenn ganeoc'h en-dro. Kaset e-maez an ti hañ, gant va mamm-gozh. Ha va mamm-gozh o marvat gant ar chakrin c'hoazh miz goude. Setu va mamm o voa emzivadez ya, yaouank a-walc'h. Met ar c'hant a dro peogwir va sakourn goulennet kalz arc'hant en tonkad kwa.